Äppeltäsch, sou heescht dat neiste Kannerbuch vun den Editions Saint Paul. Eng Äppeltäsch fir dran ze bäisse, fir lues ze knaen, fir mat Kanner ze deelen a fir mat hinnen driwwer ze schwätzen. Geschriwwe gouf d'Buch vum Sonja Lux-Bintner. D'Äppeltäschen ass gefëllt mat 5 Geschichten iwwer Kanner an et si lauter Geschichten déi. mat de Kanner hirer Virstellungswelt ze dinn hunn, esou wéi si d'Welt gesinn. Ech kucken duerch de Kanner hir Aen a schreiwen et a menger Sprooch. Geschichte sinn, kann een ab 5 Joer verstoen, mee ab 6, 7 Joer versteet een se e bëssen anescht. Doduerch Steet och um Buch. Et si Geschichte fir lues ze knaen, well och Themen dra verschafft sinn, déi wou ee mat de Kanner kann driwwer schwätzen. D'Illustratiounen an der Apple Taschza si vum Lydie De Welter. Hatt war direkt begeeschtert fir um Buch matzeschaffen. Du kriss schwaarzen Text op wäissem Blat, du lees den Text an du hues, wann d'Biller am Kapp kommen, dann da weess de, dat ass Dat ass eng Geschicht, déi kann ech illustréieren. Wa keng Biller kommen, da brauchs de net ze probéieren, da geet et net. Mee bei deem hei, dat war direkt do. Ech hunn den Text gelies an dat war, wow, super. An da sinn d'Biller komm, meng Biller, an dann also am Kapp, an dann hunn ech dat da reproduzéiert. Gell, all Illustrateur mécht dat aneschters, mee Bei mir ass et esou. Am Buch geet et ëm e Meedchen, dat déi bescht Äppeltäschen aus dem Land bake kann. Da léieren d'Kanner de Poli kennen, e Bouf, dee riseg grouss ass. Do dernieft geet rieds vun engem Meedche, wat Problemer mat enger Klassekomerodin huet. Et ass eng Muppegeschicht mat dran an e Schleek, dee sech op eng laang Rees mécht. Ech hunn e klengt Meedchen an dat huet elo 6 Joer. An d'lescht Joer hunn ech als immens schéin erlieft mat him, mir hu ganz vill ganz flott Saachen zesumme gemaach, ganz vill zesumme geschwat, war dat éischt Joer wou en an der Spillschoul war an déi Welt, seng Welt an och déi Welt iwwerhaapt vun de Kanner alleguerten déi a sengem Alter sinn, déi huet mech faszinéiert, déi huet mech verzaubert an dat huet mer eng onmoosseg Loscht bruecht fir doriwwer Geschichten ze schreiwen. D'Autorin an d'Illustratorin dann hu sech, iert se mam Buch ugefong hu, guer net kannt. Et war ee spannenden éischte gemeinsame Projet. Ech hu just d'Geschichte gelies gehat an ech wousst guer nit, wéi eng Persoun dass do derhannert wier. Wéi ech d'Zeechnunge gemeet hunn, wousst ech et och nach nit. Mir hunn äis just per Mail, hate mer Kontakt an an ech hu wierklech, ech hat bëssi Angscht, wéi ech dee komplette pdf geschéckt hunn, mat de Biller dran. Ech hu geduecht, oh. Ech hoffen dass et him gefällt, wëll d'Sinn hat et jo déi Geschichte mat ganz anere Biller am Kapp geschriwwen, a wa meng lo komplett dernieft leien dann, mee dat huet, dat ass ganz gutt ukomm. D'Äppeltäsch vum Sonja Lux Bintner mat Illustratioune vum Lydie de Welter huet 48 Säiten an ass fir 25 Euro an de Bicherbutteker oder op www.editions.lu ze kréien.